Кызым Камилә белән бер рубрика ачып җибәрергә дигән фикергә килдек. Ул да булса, кәгазьдән төрледән-төрле әйберләр ясау, ягъни, мәсәлән, оригами сәнгате. Оригами нәрсәне күз алдында тота соң? Ул кәгазьдән, ягъни, мәсәлән, кәгазь, кайчы, ә кайбер очракта җилем, ягъни, мәсәлән, клей ярдәмендә төрледән-төрле әйберләрне кул эшләнмәләрен ясауны күз алдында тота. Ул борынгыдан килгән сәнгать, аның турында интернеттан күбрәк белә аласыз. Инде оригами сәнгате шулай ук бер урында гына тормый, ул һәрвакыт камилләшә. Һәм инде элек элеккеге вакытларда җилем, ягъни клей кулланылмаса да, Хәзерге заманда клей белән дә ясыйлар, җилем белән дә ясыйлар. Чөнки нәкъ менә оригамидан кәгазьдә ясалган төрле-төрле элементларны бер-берсенә беркетү өчен, тоташтыру өчен клей кулланмыйча берничек тә мөмкин түгел. Төрлесе булыр. Клей белән, җилем белән ясалганнары да булыр, җилемсез ясалганнары да булыр. Ә, катлаулырак әйберләр дә булыр, җиңел әйберләр дә булыр. Ә без инде бүгенге чиратта, бүген беренче чиратта менә шушындый мотор залдан ясап куйдык. Шушындый чәчәк төнбоек ясарга дигән фикергә килдек. Ә, бер караганда катлаулы булып күренсә дә, ә, күп элементлы булып күренсә дә, Бу чәчәкне ясавы бик тә җайлы, бик тә җиңел. Без Камилә белән әле менә тикә бер биш-ун минут эчендә шушы чәчәкне ясап аттык. Моңа безнең өчен нәрсә кирәк булачак соң? Иң беренче чиратта, төсле кәгазь. Төсле кәгазьсез дә ясап була, ак кәгазь битеннән дә ясап була. Кәгазьнең калынлыгы да күп әйбер, күп рольне уйный. Төсле кәгазьләрнең күбесе юка булалар, аларны ясавы, бер-берсенә беркетүе кайбер очракта җиңел, кайбер очракта җайлы, ясаган әйберенә карап. Кыскасы, ак кәгазьдән, гади принтер кәгазеннән дә ясап була. Иң башта, черновик өчен дип әйтик инде, үзегезне сынап карар өчен ак кәгазьдән ясасагыз да була, аннан соң инде берәр матур әйбер эшлисегез булса, төсле кәгазьдән дә инде эшләү алымнары өйрәнгәч ясарга була. Башлыйбызмы? Әйе. Әйе, курыкма, нәрсә куркасың. Безгә иң беренче чиратта шушы матур чәчәкне ясар өчен нәрсә кирәк? Безгә сүземне көнтә ачале. Безгә бер бит яшел кәгазь кирәк булачак һәм өч бит менә шушындый. Менә шушындый алсу, яки сары, яки кызыл, яки зәңгәр кыскасы чәчәкне нинди төстә ясасагыз килә, шундый төстә ясасагыз да була. Юк, син чыгартма, безнең бар бит инде. Без инде менә әзерләп куйдык алдан үзебезгә. Бу кәгазьләрне аларны алып куябыз. Шушы A4 форматындагы кәгазь битен безгә тигез, матур, менә шушындый туры почмаклы кисәкләргә бүләргә кирәк булачак. Аны ничек эшләп була? Аңлатам. Шушындый кәгазь кисәкләрен ясар өчен безгә менә шушы кәгазьне ничек итеп бүләргә кирәк. Иң беренче чиратта без аны урталай тигез итеп бүләбез дә шушыннан кисеп алабыз. Мин кисеп тормыйм, кына күрсәтәм. Җырсагыз да була, киссәгез дә була. Шуннан соң шушы ике кисәкне Тагын. Урталайга бүләбез һәм тагын урталайга бүләбез дә. Бүклибез һәм менә шушы ярты кәгазьдән 4 кисәк чыгачак. Ярты кәгазеннән тагын 4 кисәк чыгачак. Һәм безнең менә шушындый мотор ленточка, ягъни туры почмаклыклар барлыкка киләчәк. Монысы белән аңлашылды. Бер шушындый чәчәкне ясар өчен безгә ярты бит яшел кәгазь кирәк булачак, ә чәчәк таҗларына бит ярым, бер бит һәм тагын ярты бит алсу яки зәңгәр, яки кызыл, яки сары төстәге кәгазь кирәк булачак. Без шуңа күрә өч бит алсу төстәге кәгазьне алдык ике чәчәк өчен һәм бер бит яшел кәгазьне алдык, шулай ук ике чәчәк өчен. Нәрсәдән ясый башлыйбыз? Аңлатам. Менә шушы алсу кәгазь битен алабыз, җәеп салабыз һәм шуны төсле ягын өскә каратып, урталай бөгергә кирәк. Тигез иттереп бөгерәбез. Бик үк тигез булмаса, борчылмагыз, чәчәк таҗлары бер-берсеннән аерылып тора, шуңа күрә аны туры бөгә алмасагыз, куркасы

Ике ягына, ике ягына төсле булган кагаз тапсагыз, тагы да матуррак, тагы да баерак булачак. Бөкләдек. Менә безнең шушындый әйбер килеп чыкты. Хәзер шушы кагаз кисәген озынчага урталай бөклибез. Әгәр дә үзегез ясый алмыйсыз икән, булышырга әти-әниләрегезне, абый-апаларыгызны чакыра аласыз. Яки инде әти-әниләр ясый алмаса, балаларыгызны чакырыгыз. Ә без хәзер ике чәчәк ясыйбыз кызым белән. Так. Юка кагаз булгач, тегүе кыенрак икән, Мин дә әкренләп кенә өйдәмен. Булды. Гомуми элемент, менә чәчәк таҗларыныкы да, чәчәк яфрагыныкы да, бөтенесе дә шушы алым белән ясала. Җап-җайлы һәм шушы әйберне без бөтен кәгазь битләре белән дә кабатларга тиеш булачакбыз. Без хәзер калган кәгазьләрне бөкли торыйк, сез дә ясый торыгыз, якын арада әйләнеп кайтырбыз.

Бер караганда, бу чәчәкне ясаудың бер кыенлыгы да юк. Катлаулы булып күренсә дә, аны һәрбер кәгазь белән эш итергә яраткан бала кеше Ура! Бетердеңме? Син. Тагын бер тапкыр исегезгә төшерәм. Яфракны да без нәкъ менә шушы ук алым белән ясыйбыз. Безнең кагаз элементлары бөтенесе дә әзер, ә хәзер мин аларны шушы чәчәкнең нигезен тәшкил иткән таҗларга берләштерергә кирәк. Аны ничек эшлибез? Менә безнең Бер элемент бар. Әйбәт, анысын беренчесен ачып куябыз. Һәм менә бу икенчесен алабыз да кысап, менә моның уртасына кертеп куярга кирәк. Кысып, менә шушылай. Берсе эченә берсен кертеп.

Өчне керттек, өчне җыйдык һәм уртасына бер яшел дә куябыз. Бер яшел дә куябыз да тигезлибез һәм егетләр кысып куябыз. Шулай. Әйт, җыеп бетердеңме? Хәер нәрсә эшлибез. Менә безнең дүрт тач килеп чыкты. Һәрбер тачда өч алсу төстәге һәм бер яшел төстәге. Кәгазь элементы куйдык. Дүртесен алабыз да хәзер. Янәшә берсе-берсенә кертмичә, ябыштырмыйча, берсе кырыена берсен аккуратно гына менә алай иттереп куеп барабыз хәзер. Чәчәккә охшый башлаган. Телем янып чыкты. Бабочка. Бабочка. Дип бетердеңме? Менә безнең шушындый әйбер килеп чыгарга тиеш. Хәзер нәрсә эшлибез? Боларны бит берсе-берсенә беркетергә кирәк. Клей кулланмыйбыз, җирем кулланмыйбыз, әмма акча эләктерә торган шушындый Резинка табырга кирәк булачак. Канцтовар кибетләрендә бу резинкалар сатыла, алар әллә ни кыйммәт түгел, шулай бит? Алабыз да әкренләп уртасыннан әйләндерә-әйләндерә Киертәбез бөтен ташларны.

Әгәр дә өегездә элек менә балалар бик каты шөгыльләнә, менә мондый кечкенә генә бармакка гына кереп утыра торган резинкалар бар иде, простыклар ясыйлар иде, чөнки атлар ясыйлар, шундый резинкаларда куллансагыз була. Монысы безнең бигрәк зур килеп чыкты. Ну, куркыныч әйбер түгел. Менә шушындый рәвештә без әлеге ташларны бер-берсенә беркетеп куябыз. Хәзер нәрсә эшлибез? Өстәлгә куябыз да

Бөгәбез эчкә кадәр. Ул безнең менә шушылай иттереп кәкрәеп эчкә килергә тиеш. Һәрбер таҗны берәм-берәм менә шулай иттереп уртага бөгеп чыгабыз.

Хәзер киттек яфракларга. Яфракларын ничек итеп куясың? Яфракларын бүлеп, бүгеп бетерергә кирәк түгел. Менә тотабыз да, кара, яфрагын тотабыз да. Менә бай итеп кенә куябыз.

Менә дуслар, рәхәтләнеп өйдә ясый аласыз. Һәм шунысын әйтәләм, менә безнең киселгән ак кәгазь ленталары никадәр бераз гына киңрәк булса, сезнең менә бу таҗларыгыз да киңрәк булачак. Шуңа күрә экспериментлар ясап карагыз, төрле-төрле зурлыктагы кәгазьләр белән ясап карагыз. Декоратив Элементлар эшләгәндә, открыткаларга, бүләкләргә, бизәкләр өчен әниләрегезгә, әби-апаларыгызга, әбиләрегезгә сигезенче мартта яки туган көннәрендә открыткалар ясаганда, менә дигән иттереп шушындый чәчәкләр белән бизәп куя аласыз. Иң матур, иң яхшы бүләк ул, әлбәттә, нинди бүләк? Үз кулларыгыз, үз кулларыгыз белән эшләнгән бүләк. Кыскасы, безнең каналга язылыгыз, безгә лайк куегыз. Колокольчикка кыңгырауга басыгыз, ә без сезне киләчәктә Алла бирсә, тагын да матуррак, берсеннән берсе күркәм, гүзәл, шушындый кәгазь эшләнмәләр белән сөендерергә тырышырбыз. Әле безнең алда планнар күп, безнең ясый сәерүләребез гаять күп. Иң мөһиме, кызым Камилә һәм мин Әбри абыегыз сезгә кайнар ялкынлы сәламнәр җиткерәм. Пока-пока. Әбри Гамми рубрикасы шуның белән тәмам.